Дуслар, исәнмесез. Сез Ошык университетта soft skills буенча курс карыйсыз. Минем исемем Айнур Әхмәтов. Мин soft skills тренер һәм digital фрилансер. Бер ике өч сүз үземнең тәҗрибә турында сөйләп китәм. Мин үзем профессия буенча программист, Һәм бу термин soft skills э, безнең илдә э, ул инде айтишниклар арасында менә бик популяр э, була башлады. Нигә шулай? Менә күп кеше уйлый, менә программист ул кем? Ул компьютер артында утыра, нәрсәдер эшли, кешеләрне кешеләр белән сөйләшми. Менә шундый инде интроверт кеше, кешеләрне яратмый, компьютерларны ярата. Не рулишь на районе, но пишешь на питоне, интроверт, педан, затворники. Э, ул э, шулай түгел э, чөнки кеше кем программист булып эшли ниндидер IT проектларда эшли ул зур төркемдә эшли һәм аңа кешеләр белән аралашырга кирәк сөйләшергә кирәк, бергә эшләргә кирәк. Һәм менеджерлар инде алар күрә башладылар. Менә кешенең хард скиллары зур,

И я не люблю иметь дело с людьми. Ә, һәм инде хәзер сез эшкә барсагыз, ә, сездән сезнең ә, сезнең хард скилларны гына тикшермиләр, сезнең софт скилларны да тикшерәләр. Һәм мин университетта укыганда менә шул сүз софт skills ул менә йөри башлады безне без студентлар арасында, без тренингга йөри башладык нәрсә эшләргә, ничек аны белергә, чөнки ул без белә идек, аны эштә эш бирүче ул сорый. Аннан соң университетта укыганда мин параллель КВН уйнадым. Хәзер КВН белмим, карыйлармы, юкмы инде. Мин укыган вакытта ул бик популяр уен иде. Мин команданың директоры булган идем. Санкт-Петербург дәүләт университеты минем мечта иде инде, математика укырга телим. Һәм миңа менә ул soft skills бик кирәк иде, чөнки мин башта команда белән аралашам, Аларны жыйырга кирәк, мотивировать итергә кирәк. Алар бит аларга мәзәкләр язырга кирәк, редактурларга йөрергә, э, лигаларда җиңергә. Аннан соң лигаларның э, директорлары, редакторлары белән миңа аралашырга кирәк иде. Һәм миңа менә soft skills бик кирәк була иде. Һәм минем өченче шөгыльләнгән тема шул вакытта булган иде, ул Санкт-Петербург татар яшьләр оешмасы. Анда мин э, чаралар оештыра идем һәм анда да миңа soft skills бик кирәк иде, чөнки э, чара оештырасың ничек? Сиңа төркем кирәк, син аларны җыясың, алар белән нәрсәдер эшлисең. Э, бушка татар активистлары регионларда, төбәкләрдә алар аларга беркем дә акча түләми, алар үзләренең шул энтузиаст булып, алар шулай эшлиләр. Мин дә шулай булган идем. Ул менә

Бар мин, укытучы һәм студентлар. Э, студентлар алар тыңлашма, алар белән уртак тел табырга кирәк, аларны укытырга кирәк, э, шул белемнәрне башларына кертергә кирәк, э, деканат белән сөйләшергә кирәк иде, ректор белән сөйләшергә кирәк иде. Менә Санкт-Петербургтан Казанга күчтәш, күчкәч мин нәрсә күрдем? Монда Казанда мөнәсәбәт ул башкарак ә, санкт петербургка караганда чөнки санкт петербургта синең начальник булса кеше и ул синең ә, шундый наставник ул синең дусың ә менә монда казанда ул менә шундый бәләкәч хан ул менә сиңа акырырга да мөмкин ул сиңа ниндер ә, синең эш буенча бер нәрсә дә эшләргә ул ну юк Э, должностных обязанностях бу әйбер юк ләкин сиңа шул эшне бирәләр әс түлиләр һәм эшләргә кирәк һәм шул мөнәсәбәтне ничектер э, үзгәртергә теләгән идем һәм менә миңа мына монда да софт скиллар э, кирәк булды һәм шул ук вакытта без параллель рәвештә минем дусым белән Наил Шабанов белән без Питердан бергә күчкән идек Казанга без кул уен татар өстәл уеннарын Э, оештырган идек анда да без э, безгә soft skills бик кирәк иде чөнки без э, төрле конкурсларда катнаштык грантларда һәм күп презентациялар эшләдек ул безнең беренче шундый бизнес булган иде безнең беренче эшмәкәрлек тәҗрибә булган иде һәм менә анда да безнең soft skillлар бик нык үсте аннан соң без казанда бизнес арда дигән комьюнитины оештырдык яшь татар эшмәкәрләрне җыйдык Анда инде безнең soft skill ул төп тема булган иде, чөнки без җыелабыз, ниндер лекторларны чакырабыз, тәҗрибә белән уртаклашабыз, э, максатлар куябыз, э, ниндер амбицияләр, менә бөтен бөтен инде э, менә бу бөтен движух ул soft skills турында булды инде. Һәм параллель рәвештә менә без хатыным белән Адилә Әхмәтова белән без вокал мәктәбен ачтык, тавыш мәктәбен

Э, бәлки сез минем белән таныштыр э, ачык университетта да минем э, бер ике лекция монда бар таңын татар мөхитендәге компаниядә түбәтәйдә мин күп тренинглар алып бардым һәм икенче инде төрле компанияләрдә да эшләгәнем бар хәзер инде менә мин сезгә бу үземнең авторлык курсны мин татарча сөйлим бүгенге көндә минем яңа проект бар эшлим нокта татар сез бу сервиска кереп татар телле белгечләрне таба аласыз. Э, безнең нинди максат? Э, менә кеше татар телен белсә, ниндидер осталыклары булса, ул шуның өчен акча алырга мөмкин. Э, һәм инде менә сез татар телен белсәгез, шул сайтка керегез, анда эшли башлагыз. Һәм инде тагын да минем бар шундый хобби, мин э, блогер э, һәм дусларым белән менә блоглар алып барам. Э, YouTube татарчики каналы Аделя Ахметова, Инстаграмда аңа минем хатыныма булышам, Инстаграмда блогны алып барырга, YouTubeда безнең зур блог YouTube татарчик. Ну зур инде ул татар дөньясының дөньясы өчен ул зур 20 меңнән артык язучылар. Шуңа күрә анда да кереп карагыз. Ә хәзер инде нәрсә ул soft skills? Мин әйткән идем, soft skills ул шундый осталыклар, русча әйтәләр аны, мягкие навыки, гибкие навыки. Татар теленнән дөрес тәрҗемә ниндер юк, бәлки йомшак осталыклар һәм урыс ну, белмим ул дөрес дөресме дөрес түгелме чөнки мин әдәбиятта аны фән әдәбиятта аны күрмәгән идем рус телендә дә русча әйтмиләр инглис терминын терминын кулланалар ә, soft skills без дә аны кулланабыз ә, soft skills ул шундый осталыклар аларны үлчәргә мөмкинлек юк ә, алар бар төрле инде төрле фәнни әдәбият төрле определение бирә һәм ниндер төрле осталыклар кертә шул терминга инде нәрсә анда бар аралашу Төркемдә эшләү, ничек э, сез төркемдә эшлисез, ничек сез э, ниндер кооперативларга керә аласыз, ничек бергә уйлыйсыз, тимбилдинг һәм икенче ниндер башка әйберләр аннан соң креатив фикерләү критик фикерләү инф мәгълүмат белән эшләү осталыклары аннан соң эшмәкәр Че фикерләү һәм күп-күп инде төрле осталыклар. Э, без безнең курста калган тугыз дәрестә шул э, soft skills-лар турында сөйләшәбез. Сез аларның кирәклеген аңлыйсыз дип уйлыйм инде һәм ниндер яңа осталыкларга э, өйрәнерсез дип өметләнәм. Soft skills Бик мөһим. Менә бу тезистан башлыйбыз. Ә, ни өчен? Ә, менә беренче аргументны мин сезгә сөйләдем инде. Эшкә барганда, ә, менә ике ниндидер кеше булса, ике кандидат, беренчесе ул аның хард скилллары, он бик югары дәрәҗәдә, ул бик нык көчле программист. Ләкин менә ул шундый инде заманча телдә әйткәндә душнило, токсик. Аның белән коллективта эшләргә мөмкинлек юк, чөнки ул бөтенесенә замечание эшли, тиргәшәк эшләр белән менеджерны тыңламый, ул белән ничек эшләргә, менә, ну, командада эшли алмый. Һәм бар икенче кеше, юк, ул, ул инде менә аның хард скиллары әзрәк. Э, түбәндә беренче кешегә караганда ләкин ул менә аның софт скиллары югары дәрәҗәдә ул бик э, шундый э, көчле бу софт скиллары буенча ул сөйләшә ала чыгышлар ясый ала үзенең фикерен кешеләргә бирә ала кешеле төрле кешеләрне кабул итә менә шундый кеше кемне сез үзер үзегез алыр идегез менә руководитель булсагыз HR булсагыз кешеләр ала икенче кешене Менә тикшерүләр күрсәтә, менә сезгә бу кеше белән ул әзрәк э, белеме аста булса да, Кургмагас сез аны ул эшкә керә дә, аннан эштә ул менә hard skills буенча э, үсә, ләкин аларның soft skills-лары э, менә шундый югары дәрәҗәдә аның белән рәхәт эшләргә. Менә бу беренче аргумент. Ә һәм икенче аргумент э, бар шундый тикшерүләр. Алар күрсәтәләр, Нәрсә, нәрсә алар күрсәтәләр? Менә кеше, ул аның софт скиллары югары дәрәҗәдә булса, ул эштә аның ул хезмәт хакын күбрәк ала. Менә шундый тикшерүләр бар, алар күрсәтәләр. Софт скиллсларыгыз үстерелгән булса, сез күбрәк акча аларга мөмкинсез. Өченче аргумент, мин үзем буенча да күрәм, дуслар буенча да күрәм. Менә кемнең софт скиллары алар үстерелгән, аларга тормышта Җайлырак. Э, чөнки алар ничектер беләләр, ничек э, икенче кешеләр белән э, башка кешеләр белән урта тел тобырга, алар беләләр ничек конфликтлардан дөрес чыгырга, ничек конфликтларга кермәскә, аларның эмоциональ интеллекты югары дәрәҗәдә һәм аларга инде менә бик җайлырак бу тормышта яшәргә.

Ә менә алар ничек бәхетле сизәләр төрле яшьләрдә. Һәм э, иң э, төп э, нәтиҗәсе бу тикшерүнең шундый. Кеше не нәрсә бәхетле эшли? Акча түгел, ниндидер әйберләр түгел, ә менә хәзер ишетегез. Җылы мөнәсәбәт.

Менә сез искә төшерегез, менә бар бит менә шундый вакытлар, менә сез бер кем кешеләр белән тиргәшәсез дә, аннан соң ничек кыен, ничек йөрәктә авыр, менә әни белән тиргәшеп китсәгез, инде дусларыгыз белән автобуста менә сез бер сүз әйттегез, сезгә ике сүз, өч сүз тиргәшеп киттегез дә кешеләр белән, менә аннан соң бөтен көн буе сез йөрисез, менә шундый кәефегез төшкән, сез менә үзегез шундый ниндидер авыр, шундый негативта ә, менә искә төшердегезме шундый көннәрне ә менә кеше кемнең софт скиллары алар үстерелгән аларның э, эмоциональ интеллекты бар алар бу ситуацияга икенчерәк карыйлар да һәм алга китәләр ә, тиз ә, негатив бу вакыйганы оныталар Менә шундый мисал инде. Аннан соң шундый аргумент бар. Безнең э, менә сез беләсездер, шундый бар китап э, Мөһим еллар. Анда бар шундый кызык э, менә метафора инде, менә шундый кызык мисал. Менә без яшь вакытта безгә бик э, ярдәм итә безнең көчле элемтәләр э, әни белән әти белән э, классташлар белән укытучылар белән алар безне алып алга алып баралар алар безгә ярдәм итәләр бездән кеше эшлиләр аннан соң инде менә үскәч университетны бетергәч университет вакытында вакытында да безгә ярдәм итәләр нык булмаган элемтәләр ничек ул эшли менә сез кайдадыр конференциягә бардыгыз үзегезне күрсәттегез ниндидер кешеләр сезне анда конференциядә 300 кеше утырган сезне исегез истә калдырдылар аннан соң бер кешегә кайчандыр менә кирәк soft skills тренер һәм ул менә Уйлый да менә бар иде бит менә мин конференцияда Айнурны күрдем, мине чакыра нидер яңа зур проектка, э, миллионлар түли, мине шул проектта ниндер э, ниндер илнең президенты күрә, ул там менә хәзер Айнур, мин сине чакырам, миңа татар телендә soft skills турында сөйләле дип, э, һәм мин менә шундый бик уңышлы кеше булып китәм. Менә ул нык булмаган элемтәләр. Алар шулай эшлиләр. Һәм сез төрле кешеләрне, төрле бик популяр кешеләрне, бик бай кешеләрне алсагыз, Э, карасагыз күбесендә менә шул нык булмаган элемтәләр аларның тормышында бик мөһим булган э, ниндидер продюсер ниндидер төркемне ниндидер клубта күргән э, һәм менә шулай ул киткән инде үсеп киткән аларның карьералары аларның тормышлары һәм бу аргументлар белән без тәмамлыйбыз soft skills мөһимлеген аңлагансыздыр дип